muthoni muthenya wa muthi ningwenda kwariria muciari and especially the single mothers ithuĩ eh eh, iceterwo microphone eh single mother Eh. na hii njorua ya kothi no yage ona kuonwo kindu kingi giothe but we, f- we focus on this part Mm. tondu niyo andu aingi makoragwo hihi eh, matingihota kumiariria muno Mm.

ũr- ũr- ũrakwamũra sewage At- anake angĩ ndĩronire mara- maranyuguta andũ mũgongo makamakĩria maĩ-inĩ Ĩĩ, kwaura. kwaura Yes. atĩ no ũkĩrie andũ acio Yes. ũgakĩra kũu maĩ-inĩ macio mena sewage na no ũgatuĩka Kĩrĩa kĩgiragĩria. kĩrĩa Ĩĩ, kĩrĩa yes. that is what has really touched me that part i didn't know talk to the single mothers Eh, waigua ndakwĩra mũndũ ũrĩa wanigongeire rĩ wewe rehema simon wewe kuwa serious na una- no- no bado uko tu hapa arau- arauga atĩa no kwaria atä rä gå tå macanjå ra tå macanji no matirä å ru andå aya nä ega matikũrio ona nä noguo makånjätä te no thaa ici nä kå maigä ra njorua Ĩĩ. yoka ningä matirenda Eh, nĩ andũ ega. må no nä andå ega we Na love them. nĩmathikagĩrĩria ndĩmera nĩ njĩtĩkagĩra critics We ciothe. appreciate them. na ciothe marakiuga very good

Mm. gĩgwĩkenia Ũgekenia we. gĩgwĩkenia we mwenyewe kai waingĩra wĩ form two Eh, ndĩ form two na niĩ father figa Eh. nĩ wonire rĩu mũthee waku akwĩre wĩ class 5 eh? yes rĩu ndũrĩ na mũndũ wa gũkũ- the father figa ndũrĩ na mũndũ wa ngiuga gũkwarĩria ngwarĩra singo matharĩ nguga to no marũmwo gũkorwo makĩaria na imwana na imwana ciao and especially maũndũ megiĩ production Yes, na ũhoro yes. wa mwĩrĩ gũkũra na changes cia mwĩrĩ Ĩĩ. rĩu magakorwo magakorwo hau no kũ provide the basic Na needs. kũhe ciana Na kũ- sausage. akona nĩ- akona tarĩkia ĩkirĩte ĩkirĩte pressure ũguo njamba yes no rĩu hena fatha figa rĩ nĩ athiaga ũkera mwana hakinyaga handũ stage ĩno hanakinya ũgeka ũĩ mwana wa you get ũrĩa ndĩrageria gũkwĩra a talk with a boy child yes rĩu niĩ ndiarĩ tondũ mũ- oh no ndiarĩ na baba kana mũndũ tũngĩarĩ nake

ngai ndũngĩenda handũ ngĩcemania na mũndũ wa jesus yeah. nake maitũ no kũhoya mwana wakwa ĩ aumire nakwa akagĩa mwana rĩ if you remember mm. tũkĩhingũra nyũmba mm. ihoya rĩa mami rĩarĩ atĩrĩrĩ mm. she never knew mm. atĩ onawe ũkagĩa ciana igagwĩkĩra ũwanjĩkĩra that was my prayer gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mami endaga mm. no kĩaugire hĩndĩ ya kũhingũra nyũmba yake mm. cause i had

Andũ magatigana matirĩ na ciana. Matirĩ. But it's because of the masturbation. It's a very serious condition. Na nĩ njũru. Ngai witũ. Mm. Rĩu nĩ twamba gũtuĩka serious tondũ rĩrĩ ona harĩa Facebook matuĩkire serious mm. ndũĩ. Gũtirĩ mũndũ ũciaraga uh, gũciara wega na gũciara ũru ti kwenda kwa mũndũ. Mm. Eh. no ũkorwo ũgĩtheka hau facebook mm-hmm. wakuarike hau wakairĩtu ahũthĩre kĩrĩa kũhũthĩra wakamwana ahũthĩre kĩrĩa kũmũhũthĩra ũcoke ũtũre kũu ũinaga nĩ ũrenda gũtuo nĩ tũkwenda tũgatuĩkaga serious rĩmwe na rĩmwe mm. kogi witũ athikĩrĩria atĩrĩrĩ mm. rĩu mamu wanyu arakũhoera mwana ũyũ wakwa ndakĩnjiare yes akagĩa mwana mwakĩre ĩ tondũ rĩrĩ andũ arĩa twahikane nao hĩndĩ ĩyo rĩ mm. my friends rĩ mm tamwe tagwo kamau ri ni magire ciana na ngwe tagwo karundoi ni magire ciana na ibare mnyara monari ciana cia otha ici ri ciana nene na umurira ciana igiri igiri na wewe kete hiki huchia ndekete mbere yao that was 2018

oye aha Ngu- nguga nä kwenda kwarä single mothers nä atä rä rä Mm, aciarä mena ciana cia tå hä mm. Ona arĩa makuĩrĩirwo. ona makuä rä irwo ona aciari ona irĩtu tondũ Eh. no marakĩrĩkĩria angĩkorwo ndũrĩ na brother angĩkorwo ndũrĩ na uncle reke mwana waku akagĩa na time ya gũthiĩ gũceraga na twana tũrĩa twĩna maithe mao gagĩtarwo gakaiguĩra hau Ũũ yendire na gathi kwa Ĩĩ. shelters agaikara na itha wa Agaikara na ithe hau, shelters akaigua Ũũi. kiugo. kana gwa kĩrumba Yes, witũ ma agathiĩ hau agathikĩrĩria tondũ we are going to lose a generation Ũũi, akorwo nĩ ta kĩmwana Yes. kĩrĩa gĩakwa gĩtagwo rayani gĩkamba gĩgathiĩ kwa gukawe gĩgatarwo yes

And I told you I'll speak it. Na ti kwaria tondu ati ki ngwaria tondu wa tondu. Riu no mbire kwira mathe wanyu ndagathikiririe. Ndiu kana ni araigua ndina mwira kana ndoka. Oi mami. No atura kameme. Kai, oi mutumia. Mhm. Riu gugucoka guthia atia? Nindageragia gutiga. Mm. Ngaremwo. Mm. na mũno mũno factor contributaga masturbation mũno rĩ Mm. yanjirie atĩa wĩ form two nĩ ũndũ wa anake arĩa Yes, the peer pressure. magũgĩtũigua peer pressure Nĩbatigire mũndũ ũrĩa watũmĩte nyambie we ona ndiahotire we nĩ atigire na ngĩgĩa ciana Eh, na nĩ- akĩhikania nĩ- nĩ- ũcio nĩguo wĩtagwo karundo wa gwitũ ũrĩa wakuonetie ĩrĩa wanyoretie No ta thigara. Yendagia o ta thigara. hera kaũndũ mũndũ areka akaigua wega ĩngĩkĩigua na nĩ makĩigua nĩ kega

nĩcongwenda gũkĩra spirit ĩno rĩ mm. and especially aya wonaga andũ makiuga atĩ we rebuke and refu- ona we ũtarĩ ũramĩarĩrĩria Yes. nĩ twamĩrega nĩ twamĩkanja mũthenya wa ũmũthĩ nona mũciari wothe aigua atĩ mwana eko e rumu yake atindaga rumu yake akirĩte atĩ ndathiaga kũndũ Ndaumaga mwana Akorwo wakwa. very disciplined aikarĩte haha ndaumaga no thimũ marorwo ciana icio Ngai wakwa. Tondũ rumu icio maũndũ marĩa makoragwo magĩthiĩ na mbere nĩ maingĩ. And we are in a era ĩtangĩmenyeka ũrĩa ĩhana. Tondũ wakora ningĩ okorwo ti masturbation, nĩ aingĩrĩre gayism. Okorwo ti gayism, nĩ aingĩrĩre Lesbianism. lesbianism. Na nĩ rika rĩrĩ tũrathiĩ na mbere. So ndĩrenda gũkũhe example one andũ arĩa twarĩ a rika ritũ nao. Acio othe ndagũtarĩra neighbor, Mami arona mena ciana tũracera nao na niĩ ndĩroka hana ũguo ndirĩ na mena ciana nene rĩu acio cie- ũcio wĩna mwana wa mĩaka ĩtandatũ mwaka- Mũgwanja. mũgwanja othe mena ciana ithatũ ithatũ amwe na na arĩa matacokire high school ndĩrakuonia rĩu harĩa have ndacokire thutha nĩ ũndũ wa kaũndũ gaka oh god so i really tried very much gũtiga na ndihotaga gwĩciria nĩwagĩire mũndũ. na trauma

ndio ũkĩreha ciana indo mm. marehere bites mm. tuindo twega Crisps. ĩĩ mm. nĩ marona ici nĩ ciana cia anti beth mm. anti ferista mm. cikoragia arĩ wa atĩrĩrĩ mtoto wa nkokogi kokongi hana mtoto Watoto wake wanakuanga Ah, wapi? rĩu nĩ ũgũtũraga na ndio kuria mwaji Naambia hau. Kwani yanko Koge hana watoto? Kwani yanko Koge na venye ako na pesa na tu- tondu ndĩramarĩhĩra indo matarĩ magũrwo nĩ ciana nĩ aciari yao Eni ma- eni nä rä u no kå igä rä ra Eh, anko Koge atakuja na anti lini so it affected me no ndĩrageria gũtiga ngathi wiki ĩmwe ngacoka ngageria gũtiga ngacoka 2024 That's last year. yes What are you no, saying? 2023 2023 last year but one. tũkĩroga mwaka wa 2023 Ah, makoge ndũgatwĩre ũhoro ũyũ nĩ wa juzi yũ ngai. 2023 ngĩthi kũroga mwaka Tanyitirĩra hau ndĩhe mbiũ ĩmwe na ciana nĩ twakira ki ona arĩa matarĩ to mũtiũĩ. yes Atĩ ũrainũka ũkorio

that first day twa twakĩrĩ kesha hau naho ndatigĩire maũndũ macio nä å gå thi therapä ndigũthi therapy